Awle, tunhuna kan zir leh tur chu zirlai pathumna, fanghmir leh thu ro tih thawnthu kha kan zir dawn a ni a, eng nge zir chhuah tum tih te pawh kha ngun takin lo ngaihthlak kan tum dawn nia aw. A bu hi kan chhiar anga zirlai pathumna kha lo en ve ula, a en ve duh tan fanghmir leh thu ro tih a ni a, kan chhiar ang. Hmanlai hian fanghmir pakhat hi a awm a, dila tui in turin a kal a, tuiah chuan a tla palh a, a thi dawn ta mai a. Nimahsela, thu ro hi dil kianga thingah chuan a lo ful hlauh a, fanghmir thi tur chu a hmu a, a khawngaih ta em em a, thing hna pakhat a han chilh chhum a, fanghmir hma takah chuan a zuk thlak a, Fanghmir chu hna ah chuan a lawn thuai a, a lawm hle a, dil kam ah chuan a vak kai ta a. Chutih lai tak chuan mi pakhat hian thu ro chu awh tum in len a lo zar mial mial a, Fanghmir khan a lo hmu a, a ke ar tui ah chuan a seh ta vawt a, a phuui a, a len chu a thlauh ta a. Chu ve leh thu ro chuan a dinhmun hlauhawmzia chu a hmu ve ta a, lawm tak in a thlawk bo ta daih a, a ngeihnawm in ti em? Umm, a ngaihnawm reuh a ni maw? A sei em em lo a he thu hi. Amaherawh chu he thu hian min zirtir chhuah a tum chu ih inpuih dial dial hi a tha a, ih mi tu mah hi intichhe thei an awm lo a, ih hei hetah pawh hianin fanghmir kha ih. Tuiah khan Dila khan tui in tur khan a tla palh a, ih, chuanin a thi dawn ta mai ni. Mang ang taka awm lai khanin, ih, a chhakah khan thu ro kha dil kiangah khanin a lo fu ve hlauh a, chuanin fanghmir thi tur kha a hmuh khan a khaw ngaih em em a, ih, fanghmir lawn kai theihna tur khan thing hnah kha, thing hnah, aa, thel kha Dila khanin a thlak thla ta a, chuan a, aa, enge, ih, Chutah chuan fanghmir chu a zuang kai thei ta ni maw? Chuanin i mi pakhat khan awh kha an tum a ni, thu ro kha i khami sava kha maw i chuan len khan lo zar a, chuan fanghmir khan a lo hmu ve ta thung a ni maw? A ke artuiah khan a lo sehsak a fanghmir khan maw? Chuan a phu uia a len chu a thlauh ta ni maw? Chuan thu ro pawh chu him dam takin a lo chhan chhuak thei ta ni. Maw Fanghmir khan tiang khan an inchampui tawn ve ve tihna a nih chu Fanghmir leh thu ro kha maw i hetah hianin midang inchampui hi a lo tha em em mai a kan mamawh laia inchampui te hi i a lo tha em em a nangni pawh i inhalhsat lai te maw pui inngaihna laiah te inthian ten an puih cheu chuan in inthian tha ber a ni dawn a ni khang kha. Chuvang chuanin i kan mihringpui te maw, kan chenpui te maw, e kan unau te, kan thenawm khawveng te pawh hi pui an ngaihna lai chuan kan pui thin tur a ni aw. Chuan kan pui anga anni pawn pui kan ngaihna laiah min pui ve thung dawn a ni aw. Tute pawh hi inmamawh tawn vek kan ni a, in sawi chhia a, in rel a maw, khang tianga i awm thei kan ni lo ni maw, mihring kan nih chuan tute pawh hi mamawh hun lai nei vek, in mamawh hun lai nei vek kan ni tih kha In hre tlat dawn nia aw. Awle tun hun atan chuan duh tawk phawt ang ule.